Hello, Siṭhial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah van chim ka duhmi cu Viber update thar a chuakmi zei bantuk hna dah ai tel timi kha tutan ah Viber kong van chim ka duh. Zei pawl hna dah a um kan ti si ahcun hi cucu kuatnak a si bantukin messenger te hna, WhatsApp te hna, kha pawl vialte kha ca i kuat khawhnak ding a si. Cu chungah Laimi tambik nih kan hmanmi cu Viber pakhat hei tel ve. Le hi chungah hin messenger te hna nakin Viber zeitluk in dah a him deuh kan ti si ahcun tutan video ah hin a himnak kong van chim ka duh. Pakhat le pakhat kan i chawnh tikah Ai chuntu le ai chuntu karlak lawng ah khin kan ca khi hmuh khawh a si. Ho uman nih hmuhpiak khawm lo ma cucu end to end unscribe timi privacy setting a hman caah ma cucu kan ca a ṭhat khunnak a si. Ma cucu tutan ah Viber a hmangmi hna nih zeitlung khi kan caah zeitlung khi a him timi kha tutan video ah van zoh hna sih tiah kan sawm hna. Ka YouTube channel te hi subscribe le a pong ummi darkhing le all timte ka hme pek ve u law cun ka Facebook page simi CTL Technology te zong hi like ka hme pek ve te ka pakhatnak chama van zoh ka duhmi cu end to end unsubscribe sing ti si lemma cu zeidah sullam si kan ti sia cun ai chawntu pakhat le pakhat karlak lawnglawng i hmuh khawhmi ca a si. Keimah nih minung pakhat ka chawnh si cun keimah le cu ka chawnhmi hna lawng nih kan hmuh khawh lai. Maw cucu end to end Antichrist sin ti si. Khakha default in kan chiahpiak. Setting ah va remh len hau ti lo. Direct and Viber mi pakhat le pakhat pan na chawnh bak in maw cu end to end Antichrist sin setting kha ai hmang colh. Maw cucu a ṭhat cemnak, a himbawm cemnak privacy setting pakhat a si. A pahnihnak ah Disappearing message ti si. Disappearing message kan timi cu zeidah si kan ti si ahcun caan rikhiah in ca i kuat khi si. Tahchunhnak ah, Viber pakhat le pakhat kan na chawnh tikah kan na chawnh khawh in second cu zat ah, minute cu zat ah, nazi cu zat ah, ni cu zat ah mahi ka ca hi piat seh tiin a caan rikhiah chiahnak khi si. Mah cu a caan rikhiah kan chiah si ahcun na chiahmi A naziṭiam tlin bakin a kuatu sin zongin a piat lai i na va kuatmi sin pa, na va kuatmi sin nu zongah a piat ve lai. Mah khakha disappearing miseih ti seh pahnihnak ah van chim ka duhmi a si. Pathumnak ah edit le delete a ngah lami cu vaivar update si hlan te khan a ngah cangmi si ko le tutan ah van chim ṭhan ka duhmi cu kan hawinu kan hawipa ca kan kuat tikah kan palh sual si ahcun van adit khawh si ma khakha kan cakuat te kha second pathum hrawng thla long kan vat mi si cun edit nak chuak lai kan palh mi kha remh khawh si cun delete zong delete khawh si timi kha pathum nak van chim ka duh mi si na pali na zei dah si kan ti si cun hiden number checks ti si mi he a tha ngai viber ah na thei bal lo mi he Mising pakhat he nan van i chawnh tikah na nambar kha ahohmanh nih thei lo ding haidan nambar check tuah ko si. A donghnak panganak ah zeidah si kan ti si ahcun ka uar ngaimi high checks ti si. Lemi hi a pakhatnak kan chimmi end to end antichrist sinnak in a biapi deuh rihmi cu kan phone kha kan hawi nu kan hawi pa nih an kan zohpiak zongah high check kan hman si ahcun an zoh kho lo. Makhakha kan kan i chawnhmi thuhnak khi si le cucu kan thuh tikah pin number chiah khawh a si. Na phone a zoh zongah cu haihchek na hmannak pin password a number a theih lo ahcun na na chawnhnak kha pakhat hmanh a hmu kho hlei la lo. Cucu atutan Viber ah ai telmi panga kong kha van chim ka duhmi si. Cucacun Viber hi Lai lei kan nu kan pa nih an chim tawnmi cu ca kan rak kuat si ahcun atu ah hin hi kan chan sining he ralkap nih an hmuh ka la tete hei ti bantuk khum sinah mah pawl kha zeihmanh phan ding um lo. Mi seica i kuatnak vialte lakah a him bawm cemmi cu Viper si. Cucaah cun Viper zong hi hmang cio ding zong khan aa forh kan duhmi hna si. Ka video zoh tuin zapi cung lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye.